Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl i sianel YouTube Ddafl Deg. Yn ystod fideo heddiw ma dwi yn mynd i fod yn ateb eich cwestiynau chi. Nathoch chi yrru nhw draw ar Instagram, dwi ddim wedi sbio arnyn nhw eto, dwi ddim wedi agor y ddogfen, ond cyn i'r fideo ddechre, plis cerwch draw i ddilyn ni ar Instagram a tanysgrifio i sianel YouTube Ddafl Deg. A mwynhewch gweddill y fideo! Mae hyn yn gwestiynau rili da. Ok, cool. So na i ddechrau efo'r cynta. Um, y cwestiwn cynta ydy, wyt ti'n siopa'n ail law? Os wyt ti, lle ti'n mynd? Ynddo. Cant y cant ynddo. Dwi yn licio, dwi'n lyfio mynd i siopau elusennol, actually. So ar y dechrau, oedd o'n rhywbeth dim hunanol, ond fel, oedd o yn benefitio fi lot, cos o'n i'n cael dillad newydd am llai o bres, os da chi'n dall fi. Mond wrth i ti kind of mynd yn hun a ti'n sylweddoli be mae ffasiwn cyflym yn neud i'r amgylchedd ac yn y blaen, ti'n sylweddoli na siopau ail-law um, ydy'r ffordd ymlaen yn bendant. O ran lle dwi'n mynd, bob man. unrhyw siop ail law na i weld na i fynd fewn iddo fo cos fi jyst yn lyfio mynd i siope ail law. Um, dwi fatha rhyw bargain hunter, dwi jyst yn licio gof beth fedra i ffeindio. Mae'n helpu'r amgylchedd, da chi'n safi arian a da chi yn rhoi pres i elusen. Mae'n no-brainer i fi rwan. Cwestiwn rhif dau, beth oedd dy hoff bwnc slash pynciau yn ysgol? Cool. Um, Ma' hwn reit hawdd actually o'n i'n rili mwynhau cerdd a drama wrth gwrs ond o'n i hefyd yn rili hoffi chwaraeon. Yym dwi wastad 'di bod yn wel o'n i'n sporty pan o'n i yn ysgol. Ie yeah, dwi me'wl o'n i'n quite lwcus actually o'n i'n rili rili rili licio ysgol. Ok. Rhif tri, pa gyngor fysa ti'n rhoi i rywun sydd eisiau perfformio fel gyrfa? Un darn bach o gyngor ydy, cymwch... Dwi'n teimlo dwi wedi mynd yn serious iawn efo'r cwestiwn yma. Cymwch bob un cyfle. Bob un cyfle. Oherwydd dwi wir yn meddwl bod un drws yn arwain at drws arall, a wedyn ti'n cyfarfod pobl yn enwedig yn y byd perfformio. Dwi'n meddwl bod o'n bwysicach na ddim byd. Um, neud y contact na a just bod yn glen a bod yn neis efo pawb yy t'bo, sydd yn rili hawdd, os wyt ti'n mwynhau beth ti'n neud, ti'n mynd i fod yn neis a ti'n mynd i fod yn glên cos ti jyst mor hapus i fod yna. So, ia, yeah, jyst cymwch bob cyfle ag gwnewch y mwyaf o bob cyfle, diolch ots pa mor fawr dio, pa mor fach dio, ag dwi yn siŵr wedyn neith y drysau iawn agor i chi. Pa ymarferion ti'n neud i gynesu dy lais a'r corff? Eto, cwestiwn pwysig. Lot o ddŵr poeth, lot o fel, lot o ddŵr, a wedyn na i wneud warm-up lleisiol sydd yn para fel 15 munud. Ond un peth sydd yn rili really pwysig ydy cnesu lawr ar ôl sioe. A wedyn, be oedd y llall? Cnesu'r corff. Yn lwcus mae'r er cast dwi'n efo rwan yn llawn o ddawnswyr, so na i just joinio fewn hefo um, warm-up nhw. Obviously dwi ddim yn gallu dal fyny efo nhw cos maen nhw'n amazing, ond dwi'n trio, dwi jyst yn mynd i'r cefn ac yn gwneud beth dwi'n gallu. Sut wyt ti'n paratoi ar gyfer clyweliad? Waw, dwi'n falch bod nhw'n rwy'n wedi gofyn y cwestiwn yma. Yn drylwyr ydy'r ateb. Dwi'n cofio tutor yn deitha fi unwaith knowledge is your armour, a mae'n mor wir. Mor, mor, mor wir. Lowdio fy hun fyny hefo gwybodaeth am bob un dim amdan yr audition yna. Sydd yn lot o waith. Mae o'n loads o waith. Beth yw dy obeithion ar gyfer 2022? So, ar gyfer 2022, gobeithion ydy jyst gweithio. Dwi rili really eisiau gwneud gwaith yng Nghymru. Dwi wedi methu siarad Cymraeg, loads. Ia, dwi jyst isio bod yn brysur. Bod yn brysur efo gwaith, gwario amser efo teulu a ffrindiau a cariad fi ar ôl yr dwy flynedd erchyll ma da ni wedi cael. Ond da ni gyd yn gwybod beth di manifestation, dwi'n mynd i ddeud o rwan ar label deg, mae'r flwyddyn 2022 yn mynd i fod yn wych. Dwi yn mynd i cael newyddion ffantastig yn y flwyddyn yma. A dwi'n methu aros i ddeitha chi ar fideo Bod 'na rhywbeth amazing 'di digwydd. Oce? Dach chi 'di clywed o gynna fi yn fama reit rwan. Pa beauty product fysa ti methu byw hebddo? Eto, os ti'n bod yn onest, probably fatha lip balm. Mae hwnna'n really boring yn dydy, lip balm. Ond ia, dwi jyst yn mynd i fod yn hollol onest efo chi fama, lip balm ydi o. O ble wyt ti'n cael dy ysbrydoliaeth ffasiwn di? Zara. Dwi jyst mynd mewn i Zara a dwi'n gweld beth sy'n yna. Mae gen nhw steil i hunain dwi'n meddwl yn y siop na. So dwi jyst yn prynu stuff o fanna a dyna di steil fi wedyn. Tips i gadw'n bositif dros y geia. Mae hwnna'n gwestiwn da. Mae'r geia yn gallu bod yn gyfnod rili really anodd anyway. Um, ond swn i'n deud gwnewch y mwyaf o'r newidiadau. Chybo fel yr pethau sydd yn neud yr geia'n anodd, so fel bod hi'n twyllu'n gynt, bod o'n oer a falle. Um, gwnewch y mwyaf o heine, cos fydden nhw'm efo ni'n hir, fydd hi'n wanwyn cyn i ni droi rownd. So, dwi'n dwi licio, ydych chi'n gweld am hwnna, um, cynnau canwyll, fairy lights yn bod man, um, hot water bottles, mynd am dro, um, dwi'n ei prynu wellies newydd i fi fy hun, ydych chi'n gweld nhw? Pa mor ciwt 'di rhein? So dwi'n mynd i fynd am dros, um, rapio fy hun fyny'n gynnes, mynd i gael hot chocolate, mynd i'r farchnad nadolig. Dwi'n meddwl wneud y mwyaf o'r ffaith bod pethau yn digwydd flwyddyn yma, a treulio amser efo teulu. Mae gen i fi vlog yn dod fyny ar gyfer fel just diwrnod gaeafol, a dwi'n really excited i ffilmio fo. So, mynd am dro, coginio, Um, rhaid y gwaith yn dolyg fyny. Mae gymaint o bethau fedrwch chi wneud i gadw'n positif. Cyngor ar sut i wneud ffrindiau yn ysgol. Okay. Cwestiwn amazing a diolch am yrru fo fewn, oherwydd mae o'n anodd. Mae wneud ffrindiau'n ysgol yn anodd. O ran ffrindiau, dwi'n meddwl, beth sydd yn bwysig i gofio ydi bod o'n well cael un ffrind really da, really ffyddlon, sydd yn dall ti'n iawn, na cael grŵp o ddeg o bobl. Ti jyst yn gorau meddwl, ydw i'n mwynhau bod yn cwmni hein? Yndw, gret, ti yn y grŵp iawn o ffrindiau. Os ti ddim, a ti'n teimlo'n anghyfforddus neu ti'n teimlo yn left out neu rhywbeth fel yna, ti just angen meddwl, oce, okay, dwi ddim yn hapus yn y grŵp yma ffrindiau, a just, just ffeindio, ffeindio criw o, o bobl eraill. A dwi'n meddwl y ffordd gorau o wneud hynny ydy ymuno efo'r côr, ymuno hefo grwpiau um, allgyrsiol, ymuno hefo yr tîm rygbi, yr tîm pel-rwyd, yr tîm hoci. Um, A wedyn nei di jyst, nei di wedyn ffeindio'r pobl ti'n teimlo um, yn gyfforddus efo nhw. Oedd gennym ni loads mwy, so sori os dwi ddim wedi gofyn cwestiwn chi allan heddiw ma. Falle fe drenid un arall o hein. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r atebion. Dwi jyst i siarad a siarad a siarad. Fel o'n i'n deud, mae gennau vlogs nadligaid yn dod fyny, fideos anrhegion, ia, yeah, loads o pethau rili really neis nice a cyffroes yn dod fyny. So, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ta pawb!